Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar kitbiet li għandhom x'jaqsmu mal-flora u l-fawna fil-Gżejjer Maltin. L-interess u l-istudju dwar il-flora u l-fawna tal-Gżejjer Maltin imur lura mijiet ta' snin. Insibu li l-Maltin kienu jużaw kemm il-flora kif ukoll il-fawna b'modi differenti, bħal ikel għall-bniedem u fit-trattament ta' ċertu mard. Fil-passat, il-Maltin kienu jgħixu ħafna aktar eqreb tan-natura, u għalhekk, kemm il-flora kif ukoll il-fawna kienu parti integrali minn ħajjithom. Fl-istudji tal-flora tal-bidu, naraw li kollox kien jiġi studjat u kklassifikat b'mod separat. Wieħed minn dawn l-istudjużi huwa Paolo Boccone, li kiteb Museo di Piante Rare della Sicilia, Malta, Korsika, Italja, Piemonte e Ġermanja, li kien stampat f'Venezja fl-1697.
Waħda mill-iktar kitbiet bikrin kienet dik ta' wieħed Taljan Paolo Boccone, li kiteb ktieb jismu Museo di piante rare li fosthom kien hemm xi pjanti ta' Malta. Dawn kienu listi ta' pjanti b'diskrizzjoni bit-Taljan. Jiġifieri dana kien qed iniżżel, kien qed jelenka ħafna speċi, ħafna pjanti li sab f'Malta u xi gżejjer oħrajn u xi postijiet oħrajn u qed jagħti diskrizzjoni tagħhom bit-Taljan. Il-ktieb tiegħu huwa katalgu. Katalgu ta' pjanti, pjanti li ma tantx kienu komuni, li nstabu fil-postijiet li kien darhom hu. U allura għal kull pjanta hemm paragrafu bit-Taljan, Taljan artistiku, Taljan elaborat, sofistikat ta' tas-seklu tiegħu, Taljan kważi dantesk, u hemmhekk hu qed jiddiskrivi l-pjanti rari li sab waħda waħda. Issa, l-ismijiet li kien jagħti, l-ismijiet xjentifiċi, huma differenti ħafna minn tal-lum, għax tal-lum l-ismijiet xjentifiċi għandhom żewġ partijiet, żewġ ismijiet, pereżempju eh, l-pjanta tal-mustarda bil-Latin jadula sinapis, minn hemm ġejja sinape tat-Taljan, alba, alba tfisser bajda. Imma dak iż-żmien, fiż-żmien ta' Boccone, qed ngħidu fil-seklu sbatax, l-ismijiet kienu jkunu twal ħafna u deskrittivi u bil-Latin.
Nimxu fi żmien lejn il-bidu tas-seklu 19, insibu studjuż ieħor importanti, Stefano Zerafa. Wara Boccone mbagħad biex insibu kitbiet prominenti għandna nistennew diversi snin. Imma hemm ħafna studjużi bikrin Maltin jew li kienu jgħixu Malta jew li jaħdmu Malta li kitbu x-xogħlijiet tagħhom ukoll. U meta mmorru lura u naraw dawn ix-xogħlijiet, naraw li l-iżvilupp li hemm kemm fil-lingwa, kemm fin-numru ta' pjanti, eċċetera, kollha qed jiżdiedu. Pereżempju fis-seklu dsatax insibu ktieb ta' Stefano Zerafa, Thesaurus kien jismu tal-flora Maltija, li din hija lista ta' pjanti li kienu jinstabu Malta. Hu niżżel iktar minn 600 pjanta li sab f'Malta, iktar minn 600 speċi. U għarafhom, identifikhom, tom l-ismijiet tagħhom ehm, li eh, kienu validi dak iż-żmien, issa nindunaw li xi ftit minnhom kienu żbaljati l-ismijiet li kien hemm, imma dik xi ħaġa li tiġri f'kull żmien ukoll. Hu ddeskriva wkoll il-pjanta nazzjonali, il-widnet il-baħar. Dik ukoll il-pjanta nazzjonali, ilha pjanta nazzjonali mis-snin 70, jidhirli kien iddeskriviha hu, jiġifieri kiteb dwarha hu l-ewwel darba. Imma dan il-ktieb tiegħu Flora Melitensis Thesaurus, ħareġ f'żewġ faxxikli, Kien wieħed mill-iktar referenzi bikrin li għandna. Ġifieri anke meta mmorru lura fil-passat biex naraw x'tibdil kien hemm fil-pjanti għax it-tibdil fil-pjanti huwa wkoll tibdil fil-klima, dak huwa wieħed mill-ewwel affarijiet li naraw.
Kien hemm numru ta' studjużi oħra, fosthom Davino Gulia u Giovanni Carlo Grech Delicata. Għaliex huma importanti fl-istorja tal-flora ta' Malta? Wara, eh, u kol edin fis-seklu 19, mbagħad kien hemm Karlo Grek Delikata li kiteb Flora ta' Malta ehm, sab iktar minn 700 speċi, xi 750 speċi ta' pjanti, ġifri żied fuq il-lista ta' qabel li kien hemm ta' zerafa. u dan huwa meqjus bħala forsi l-iktar flora bikrija ta' Malta li saret bit-tradizzjoni forsi moderna. Kien miktub bil-Latin, kif kienet l-użanza dak iż-żmien, qed tagħti listi ta' pjanti li jinstabu Malta u deskrizzjoni tagħhom xi kultant pereżempju f'liema xahar iwardu, eċċetera, u f'liema tip ta' ambjent jinstabu. U madwar fl-istess żmien ta' Grech Delicata kien hemm ieħor Gavino Gulia li għamel biċċa xogħol interessanti ħafna. Dana ħareġ ktieb jismu Repertorio Botanico Maltese, ara t-titoli kollha bit-Taljan jew bil-Latin, il-lingwa Maltija kienet għadha ma daħlitx sew hemmhekk bħala lingwa tal-istudju. U dana Gulija għamel xi ħaġa interessanti ferm. Di kienet servizz għall-sin Malti, mhux biss għall-botanika Maltija. Għamel lista ta' ismijiet bil-Malti tal-pjanti jew ta' xi wħud mill-pjanti, u ħdejhom imbagħad ta' deskrizzjoni bit-Taljan, l-isem bit-Taljan u l-isem bl-Ingliż. Jiġri hemmhekk Hija waħda mill-iktar tentattivi bikrin biex ikollna lista ta' ismijiet bil-Malti ta' pjanti, xi ħaġa li anki daż-żmien hemm bżonn li tiġi aġġornata. Fis-seklu 20 kien hemm il-Prof Sakkulina li ħareġ lista ta' ismijiet ta' pjanti wkoll bil-Malti, imma dana qatt ma tkun taf eżatt fejn qiegħed għax il-Malti huwa dak li jitkellmu l-Maltin u l-Maltin kollu jitbiddel. u wara kollox l-ismijiet vernakolari, l-ismijiet komuni, m'hemmx struttura li tirregolhom, allura jidna fil-pjanta ħafur jistgħu li huwa isem komuni tista' tirreferi għal diversi tip ta' ħxejjex u nkomplu hekk. Imma dawn kienu xi ftit mill-iktar kitbiet bikrin. tal-flora Maltija. Insejħulhom kollha bikrin imma kien hemm mijiet ta' snin bejniethom xi kultant dawn, imma qabel l-era moderna tal-lum. Inkomplu nimxu tul iż-żmien u naslu fil-bidu tas-seklu 20. Insibu lil John Borg li ħalla impatt qawwi f'dan il-qasam. John Borg jew forsi Giovanni Borg kif kien jiffirma kmieni fis-seklu 20 kien kien tabib. Imma dejjem kellu id-namra tal-botanika, dan tant kien midħla tal-botanika li kien magħruf, kien magħruf mhux ħażin l-Italja imma anki mal-Ewropa kollha. U għamel żmien twil bħala id-direttur, il-kuratur tal-ġnien botaniku tal-Argotti. Apparti hekk kien ukoll professur tal-Istorja Naturali f'din l-Università, fl-Università ta' Malta. Il-kontribuzzjonijiet ta' borġ huma diversi, l-iktar wieħed indikattiv, l-iktar wieħed prominenti fil-fehma tiegħi huwa Il-Flora ta' Malta li kiteb hu, ktieb li għadu għad għandu ħafna valur anki fi żminijietna. Però kien kiteb ħafna anki xogħlijiet iżgħar, fuq il-ġonna, fuq il-pjanti, eċċetera U kien ukoll jibgħat pjanti li nġabru Malta f'kollezzjonijiet barra minn Malta, jiġifieri tmur ġo xi ġnien botaniku barra minn Malta tista' ssib hemmhekk ippressati, preservati, miżmumin xi pjanti Maltin li bagħtu kważi seklu ilu. Aktar qrib ta' żmienna insibu l-pubblikazzjonijiet ta' Francis Valletta, li kienu popolari fost il-Maltin. Anthony Valletta kellu kellu d-don li jippopolarizza u kien speċjalist eh, fl-annimali, kien jistudja ħafna l-annimali, kien jistudja kollox. Kien wieħed minn dawk il-persuni li da żmien għedulhom naturalisti Jiġifieri ma kienx, ejn ngħidu hekk, xjenzjat speċjalizzat fuq xi ħaġa waħda, imma kien jaf fuq kollox. Fil-fehma tiegħi wieħed mill-ikbar kontributi ta' Anthony Valletta lejn Malta u l-Maltin kienu sensiela ta' kotba żgħar qishom fuljetti imma huma kotba bl-Ingliż fejn permezz tagħhom kien qed jintroduċi l-pubbliku qarrej Malti għal annimali u pjanti Maltin, dawk kellhom titoli bħal Know the Trees u Know the Wild Flowers, eċċetera Xi ftit minnhom daħlu fit-tieni edizzjoni tagħhom fl-ewwel sena stess ta' pubblikazzjoni. Kienu popolari ħafna għax kien hemm nuqqas kbir ta' materjal għal poplu. Kien żmien fej eh, iktar u iktar ma jeddi żmien iktar nies saru qarrejja u allura kien hemm dan il-vojt għal xogħlijiet popolari, xogħlijiet għal persuni komuni li huma interessati, li hu imlieħ b'kotba li forsi dan iż-żmien narawhom superati u sempliċi, imma għal żmienhom kienu adattati immens. Hemm ukoll numru ta' studjużi oħra importanti li ħadmu qatigħ fl-istudju tal-flora Maltija. Hemm lista sħiħa, imma fost dawna nistgħu nsemmu fejn tidħol il-botanika, jiġri l-istudju tal-pjanti. Eh, kien hemm botaniku magħruf Taljan minn eh, Toskana, Stefano Sommier, li f'Malta kien jaħdem anki ma' Caruana Gatto, eh, Anthony Caruana Gatto, li kien persuna li kien ukoll jagħmel ħafna xogħol fil-botanika. Flimkien dawna iktar minn seklu ilu kitbu flora ta' Malta, jiġri ktieb li jagħti dettalji ta' kull pjanta li tinstab f'Malta, kull speċi, fejn tinstab, minn xiex tiġi, eċċetera. U għadu ktieb li għandu valur storiku anki sal-lum, għax dawn ix-xogħlijiet antiki, meta jgħaddi żmienhom, eh, ma jibqgħux kurrenti imma jsiru tifkira tal-passat, passat li issa ntilef u anki jekk inħarsu lejn il-flora ta' Borg, lejn il-flora ta' Sommier u Caruana Gatto nibdew nindunaw x'tibdiliet seħħew fil-flora Maltija. U t-tibdiliet fil-flora Maltija mod jagħmlu xejn ħlief jirriflettu t-tibdiliet fil-klima ta' Malta. Allura naraw li ċertu pjanti tal-ilma li għalihom kienu komuni issa spiċċaw jew m'għadhomx komuni. L-istess ħaġa pjanti ta' tal-postijiet imħarbtin li qabel forsi ma tantx kienu jinstabu, issa ssibhom kullimkien. Il-fidek huwa parti mill-valur tagħhom.
Naslu fiż-żmien preżenti. X'qiegħed isir fejn jidħlu l-istudji tal-flora Maltija? Fl-Università, fid-Dipartiment tal-Bijoloġija, kull sena jkollna numru ta' gradwati li jkunu kwalifikati fil-botanika. ikunu għamlu teżi fuq il-pjanti jew fuq il-veġetazzjoni, eċċetera. Din hija xi ħaġa li bdiet madwar 30 sena ilu jew 35 sena ilu li permezz tagħha qed jintela l-vojt li kien hemm fil-qasam tax-xogħol, fl-aġenziji, fl-ippjanar, eċċetera. Jiġifieri kull sena joħorġu mill-università numru ta' nies li anki jekk mhumiex botaniċi jafu biżżejjed dwar il-pjanti, dwar il-veġetazzjoni biex jikkontribwixxu sew lejn il-ħarsien tal-ambjent Malti għax jaraw xi ħaġa u jafu x'inhi, allura jafu wkoll il-valur tagħha. U din hija xi ħaġa li qabel kien hemm nuqqas kbir Matul l-aħħar 30 sena dan in-nuqqas qiegħed jittaffa xi ftit. Xorta qegħdin 'il bogħod, dejjem ħa nibqgħu 'il bogħod, inkunu fejn inkunu, għax permezz ta' dawn in-nies, permezz ta' dawn iż-żgħażagħ, permezz ta' dawn l-istudenti nistgħu nkomplu nrawmu iktar apprezzament u iktar ħarsien tal-ambjent Malti li ħlief jaqla' fuq wiċċu mhux qed jagħmel. Qasam ieħor kruċjali huwa l-fawna Maltija. Insibu speċi differenti fuq dawn il-gżejjer li kollha jagħtu kontribut importanti għall-ekosistema ta' pajjiżna. Jekk inħarsu fuq speċi ta' annimali tal-art, aħna Malta, fil-Gżejjer Maltin, għandna bejn 8,000 u 10,000 speċi differenti. Il-biċċa kbira minnhom huma nsetti u fost l-insetti l-iktar numerużi huma l-ħanfus, Imma mbagħad għandna wkoll żnażan u naħal, għandna dubbien, għandna friefet u baħrin, u bebbux tal-art, ħniex, u s'intendi annimali ikbar bħal rettili, għandna żrinġ wieħed, u għandna għasafar, s'intendi, u mammiferi. mammiferi ġej bħal qanfut, il-ġurdien ta' keddum u twil, u annimali ta' dat-tip.
Wieħed mill-istudjużi ewlenin hu Giuseppe Despot. Giuseppe Despot twieled għall-aħħar tas-seklu dsatax, huwa għamel xi korsijiet l-università, studja l-pittura barra minn Malta, mbagħad ġie lura u ħadem fiċ-ċivil, u kien jokkopa karigi importanti kien il-Superintendent tas-Sajd u kien ukoll kuratur tal-Mużew tal-Istorja Naturali u kien jikkorrispondi ma' ħafna speċjalisti barranin u kiteb diversi artikli u rapporti fuq l-annimali li jgħixu fil-pajjiż. Despot kiteb fuq rivisti barranin, il-biċċa kbira mix-xogħol tiegħu ġie ppubblikat barra minn Malta, mhux dak iż-żmien ma kienx hawn gazzetti jew perjodiċi lokali fejn fejn wieħed jikteb, jiġifieri biċċa kbira mix-xogħol tiegħu huma fuq fuq rivisti barranin. Għall-aħħar tal-seklu dsatax u l-bidu tas-seklu għoxrin u mbagħad kien hawn xi revisti.
Minbarra Despot, insibu numru oħra ta' studjużi li ħadmu f'dan il-qasam. Għalkemm ħafna nies, ħafna persuni studjaw l-istorja naturali ta' Malta, il-biċċa kbira minn dawn kienu barranin li kienu jew ġew ftit żmien hawn Malta jew kienu jqogħdu għal ftit żmien hawn Malta. Biex ngħid hekk, l-ewwel Maltin li studjaw il-fawna tagħna kienu fil-fatt Gavino Gulia u ibnu Giovanni Gulia, t-tnejn kienu tobba, Biss, apparti mix-xogħol tagħhom, kienu kellhom interess kbir fin-natura tal-pajjiż. Gavino Gulia kien ħoloq perjodiku, rivista, fuq il-mediċina u l-istorja naturali u semmiha Il-Bard, u fiha stess hu kien kiteb diversi artikli fuq il-fawna ta' Malta, apparti minn suġġetti oħra. Warajh, Ġie ibnu, Ġovanni, li ħoloq revista oħra għax sa dak taż-żmien ir-revista Il-Bard kien spiċċat, ma baqgħetx tiġi ppubblikata. Meta laħaq Ġovanni, ħareġ revista oħra jisimha Il Naturalista Maltese, li l-istess kien hu stess ippubblika diversi xogħlijiet fuqha fuq diversi fuq annimali, kien fuq suġġetti oħra imma fuq l-annimali li jgħixu fil-pajjiż. Kellna wkoll lil Despot li għadna kif ġa tkellimna fuqu u kien hemm ukoll il-Konti Alfredo Caruana Gatto. Dana kien avukat imma kellu l-istess interess kbir fin-natura ta' Malta u dana ħadem ħafna fuq il-ħanfus ta' Malta, fuq il-friefet, fuq il-baħrin u l-istess kien jippubblika l-biċċa kbira mix-xogħlijiet tiegħu anke f'revisti barra minn Malta. Dan, apparti milli kien jistudja dawn l-annimali, skopra wkoll speċi ġodda għax-xjenza li huwa ddeskrieva u tahom l-isem u. Aktar viċin lejna mbagħad insibu li fis-seklu għoxrin għall-snin ħamsin, sittin, kien hemm tnejn min-nies li jispikkaw ħafna f'dan il-qasam. Wieħed minnhom kien Anthony Valletta. li kien surmast tal-iskola imma l-istess il-passatemp tiegħu kienet in-natura, speċjalment l-insetti. Dalantni Valletta ppubblika ħafna artikli fuq l-insetti ta' Malta, speċjalment fuq il-friefet u l-baħrin li kien jispeċjalizza fihom. U se jntendi wkoll il-Guido Lanfranco. li sfortunatament m'ilux li ħalliena, dana kien studja kważi kull aspett tal-istorja naturali ta' Malta, mhux biss annimali u ħxejjex, imma wkoll il-folklor li hija assoċjata magħhom. U l-Guido Lanfranco għamel ħafna ħafna xogħlijiet, ħoloq ukoll, Perjodiċi, kien il-fundatur ta' Soċjetà tal-Istorja Naturali li kienet tippubblika diversi perjodiċi u hu kien jikteb ħafna ħafna artikli fuqhom f'dawn il-perjodiċi fuq l-annimali bħal m'għedtlek kull aspett ieħor tal-istorja naturali ta' Malta. X'qiegħed isir illum fejn jidħlu l-istudji tal-fawna Maltija? Bħalma naħseb li ndunajtu, il-biċċa kbira mill-nies li studjaw il-fawna Maltija u l-istorja naturali ta' Malta kienu jagħmluha bħala passatemp. Ma kienetx ix-xogħol tagħhom, imma kienu jagħmluha bħala delizzju biex ngħid hekk. Dawn dan inbidel fil-snin sittinijiet meta fl-Università ta' Malta inħoloq id-Dipartiment tal-Bijoloġija, u allura l-istudju xjentifiku ta' l-annimali u pjanti u l-bijoloġija ġenerali bdiet tiġi mgħallma bħala parti mill-kors fix-xjenza. U bdejna napplikaw metodi u teknoloġiji teknoloġiji xjentifiċi avanzati fuq dan l-istudju. Per eżempju, dal-aħħar bdejna napplikaw l-istudju tal-ġenetika tal-annimali mhux biss biex nagħrfu speċi minn oħra, imma wkoll biex inkunu nafu kif dawn l-ispeċi ġew hawn Malta u x'inhu x'kien it-tnissil tagħhom, x'kienet ir-relazzjoni tagħhom ma' speċi oħra li, per eżempju, insibuhom fuq il-kontinent. Mis-sittinijiet 'l hawn, mill-università bdew joħorġu ħafna u ħafna studji, kemm minn akkademiċi li bħali, kif ukoll mill-istudenti tagħna u sintendi llum anke mill-istudenti tagħhom għax huma għandhom ix-xogħol tagħhom f'dan il-qasam. Jien personalment, flimkien ma' kollega tiegħi Alfred Baldacchino, ippubblikajna diversi kotba popolari fuq in-natura ta' Malta, inkluż l-annimali. Għandna serje ta' kotba, wieħed minnhom huwa Ġmiel in-Natura li huwa serje ta' artikli fuq aspetti, fuq annimali differenti li nsibu fil-pajjiż tagħna, miktub bil-Malti, miktub b'mod li jifhmu min mhux speċjalista u l-idea hija li nsiru napprezzaw iktar il-wirt naturali ta' pajjiżna. Alfred Baldacchino u jien għandna ktieb għandna ktieb ieħor, Ilma bla Tuħajja, li hemm tliet edizzjonijiet tiegħu u dan qed nispjegaw l-ambjent Malti kif issawwar, x'isawwru, x'inhuma l-fatturi li jeffettwawh u hemm ukoll kapitli fih fuq il-fawna ta' Malta u minn fejn ġiet, għax Malta s'intendi kienet gżira, meta ffurmat kienet gżira bla bla xejn fuqha u bdew ġejjin l-annimali minn postijiet oħra, il-biċċa kbira minnhom minn Sqallieq minn Sqallija. Id-Dipartiment tal-Ambjent ta' dak iż-żmien kien ippubblika wkoll il-ktieb li huwa kemm qiegħed bil-Malti u kemm qiegħed bl-Ingliż Wildlife of the Maltese Islands, il-verżjoni Ingliż tiegħu, li l-istess dana għandu ħafna kapitli fuq gruppi ta' annimali, u ta' ħxejjex ukoll, differenti. Hemm stampi bil-kulur u fuq għal kull stampa hemm deskrizzjoni żgħira ta' x'turi. L-istess, l-idea hija hija li nwasslu lill-poplu tagħrif fuq il-patroċinju naturali tal-pajjiż. Dawn il-kitbiet isaħħu l-għarfien tal-istorja naturali ta' pajjiżna. Ix-xjenza u t-teknoloġija, flimkien mal-istudji, jgħinuna nifhmu li kollox huwa marbut flimkien. Għalhekk huwa kruċjali li aħna nagħtu sehmna wkoll billi ngħinu fil-konservazzjoni tal-flora u l-fawna Maltija. B'hekk wasalna fi tmiem dan il-programm. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.